Metsɔ ɖokuiwɔhedowoe zɔ na wò va eŋegba nusrɔ̃ƒe, ƒomedodo kple sɔɖenyawo ƒe wɔna me. Wɔna ye nye wɔna aɖe yi ke ye ame mawo wɔnɛ nakɔ de nye hã menye be wòanye kpekpeɖeŋu ne nye hã nye ƒe didi miawo eye ema hatsotso etɔ̃ aɖe le ŋkɔ yi me eŋegbea nusrɔ̃ƒe. ƒomedodo kple srɔ̃ɖenyawo ta nusɔsrɔ̃ la kuna ɖe míade gbe vegie ŋuti eye wògakuna hã ɖe ƒomedodo kpakple srɔ̃ɖenyawo ŋuti hatsotso etɔ̃ ma ta eyi ke ŋutie míesrɔ̃ nu le la míaɖe ŋkɔ ne nenema yi ke míasrɔ̃ nu tso ŋuti Ee, gake le ɣeyiɣi ye ma eʋegbea nusrɔ̃ƒe míasrɔ̃ ʋegbie

Ke le ʋeyiʋi ye me, medi be míase gɔme be ne ede dzesi be nane gblẽa, màte ŋu anɔ nu kpɔm dũu ko o alo anɔ nu kpɔm ko o be nu nenyɔ ɖe aɖe afɔ aɖe. Ta mexɔe se be ne èli kple ee wɔna ye, eŋegbanusrɔ̃ƒe ƒe mɔdodo kple srɔ̃ɖenyawo ya ƒe wɔna ade dzesi va se ɖe fiafi ele dzidzi nam be si dzi ɖe nya me xɔ be míaƒe degbi eve dzi le to yi ma. Nye hã mi mate ŋu awɔ tso ŋuti ne mawɔ tso ŋuti kple susu be ne mía akpɔ eke nɛ eye míakpɔ gɔmeɖokpe nyuitɔ nɛ. Ta mate ŋu anɔ anyi ɖe ko vɔ o, ɖaɖoe ne wò hã de dzesi ya ɖaɖoe mísrɔ̃ nu tso gbegbɔgblɔ ŋuti va yi kpakple ƒe vi ɖe. Eka dede ye wònye le wò kpakple wòawò la dome nenye eve vi. Ta medze be ne mía afe fefe kple gbi o. Eƒe wɔƒe sẽ ŋu. Menɔ gblɔm zi geɖe, megale gblɔ ge hã fiye be, ne wɔ nàle ŋku bua ko nànye kɔ ko nàku nu gɔme ko nàkpɔ dukɔ yiwo die bubu woƒe degbewo wozẽ le mɔ gã atɔ̃ ma nu le edodo, eŋɔŋlɔ kple eƒe ŋutidɔwɔwɔ susɔewo me. Edodo, eŋɔŋlɔ kpakple zazã na woƒe ŋkɔwo. ne nàkpɔ ale woyi ŋgɔ kpakple dukɔ yiwo wodoa ŋu nyo woƒe degbe, woƒe degbe zɔ ŋukpe na wo yi ke ne wo viwo wodo woƒe degbe gɔ̃ hã, wo viwo woyi ɖe sukukroa yɔ va yi do woƒe degbe gɔ̃ hã, woagagblɔ be wodo vernacular, woagagblɔ be wodo e, egbe madzemadze ta wohie to nɛ ya, nale ŋku ɖe dukɔ ma hã ƒe ŋgɔgbe yiyi ŋuti kpɔ. Eta ele veve be míatsɔ míaƒe degbee vevie ta ɖe míaɖoe aƒo nu tso eŋuti, asrɔ̃e, akɔ ɖe dɔwɔwɔ me. Azɔ nenye be èlé ŋku ɖe anyi hafi ɖɔɖɔɖo ate ŋu ava tso nane ŋuti la, edze be nàde dzesi ye goyiwo me ne kuxie vana le kabakabakaba. Eaɖo yi kuxie vana tsretsretsre, gake tsretsretsretɔ ma ye tsɔna. Ta melé ŋku ɖe anyi be míaƒe gbe sia gbe ƒe nuƒoƒoa, emɔ yewo dzi míate ŋu azã egbe azã nyuietɔ le. Wo dometɔ ɖekae nye míaƒe nuƒoɣiwo ŋuti dɔ míwɔna edziedzi yi ke nekpɔ nɔviwò godoo ne mewɔ ɖeke o nuƒo ma yi le ayi dzi. Enu ma he mi kɔ va tanya yi ke nye ɣeyiɣi yi me tɔ hã yi ke nye nuɖoanyiwo. English gblɔ be institution alo culture. Mísrɔ̃ nu tso ŋuti akpa gbãtɔ va yi nu. Ɖo anyi yi ke ŋuti míle nu srɔ̃ ge tsoe ya, eya ye nye gbedonamewo. Mísrɔ̃ akpa gbãtɔ va yi be gbedonamewoe nye ekatsamɔnu yi ke míeɖee fie mía nɔewo akɔ ɖeɖe tsɔleme fia me nɔe lɔlɔ̃name nɔewo akɔ afie aɖee fie be wòye tsɔleme na mí aɖee fie be yi me dana o aɖe aɖee fie be yi hã yi le nɔvie la me yewo le ɖekawɔwɔ la me ame nɔvi ŋuti bubu eye ɖee fie be wòyi le bubu dem ye nɔvi hã ŋuti míesrɔ̃ nu tso eƒe akpa gbãtɔ yi ke nye gbedoname ŋditɔ ke egbe míele dzi yi ke ne míakpɔ akpa susɔewo yi ke nye ŋdɔ wale kple fi miaƒe taɖodzinu ka me nye be míazã míaƒe degbee nuƒotɔ ɖa yi sia yi ne nyakpɔ nɔviwo godo nekpɔ nɔviwo ne nya ɖeke mele mi kple dome hã gbedo na meƒe nya ye la le dzɔdzɔme ƒe nu ɖo anyi enu alɛ mi tɔgbo hã wo le ŋku le ŋuti hele da ɖe yi ke sɔ kple yabe mawo ƒe nu ɖo anyia egbedoname ƒe nya ye le nɔviwò ku nɔviwò dome. Ne nya bubu aɖeke mele mia dome o ko hã, gbedoname ƒe nya ye la, ele wò kple nɔviwò dome ta be miazẽ edziedzi. Ta gbedonamee ŋdɔmetɔ eh, nye mekpɔ woɖo ɣeyiɣi le wo ŋuti o gake le nye nusɔsrɔ̃ nu ale yi ke Mawu nam ame dzro mekpɔ be míate ŋu atsɔ ɣeyiɣi azɔ kɔ ɖo ŋuti. Ta metsɔ ɣeyiɣi kɔ ɖo ŋuti fɔfɔŋli alo fɔfɔ me va ɖe si ne ŋdi me tɔa metsɔ ɖo ŋuti tso zã ga ɖeka va se ɖe ŋdɔ ga wuive ta míayi dzi yi ke míado gbe ŋdi do ne nɔviwo ko ŋdi ŋdi menye diditɔ nenye ŋdi ŋdi ele kpoe wu english gbea yi ke nye good morning e míazẽ viwo mizẽ dzilawo mizẽ sukuviwo mizẽ nufialawo mizẽ edufiawo mizã míade gie míatsɔkɔ do gbe ne míenɔwoe edzi edzi ŋukpemanɔmetɔe dumeviwo mizẽ Nyadzɔdzɔdɔwɔlawo míazẽ. Esrɔ̃tɔwo mizẽ ne mio nɔewo mifɔ la ba dzinɔ mido gbe ne mio nɔewo ŋdi nalo ŋdi alo efɔ sesẽ ale ko miƒo nu tso ŋuti. Fifi azɔ eyi ke nye ŋdɔ tɔa metsɔe tso ga wuieve ŋdɔ ga wuieve va se ɖe ɣetrɔ ga etɔ̃. Wonye be ŋdɔ alo ɣetrɔ me ŋdɔ alo ʋetrɔ yi ke nye woyɔna be ʋeɖota ʋeɖota yi ke nye be ne efɔ ta dzi ye ekpɔ ʋea le ʋemai me akpɔ be eʋea va le wò tame ta be eʋe ye dze tso ŋdi ma fifi ʋea va ɖo tame ta be ʋe ɖo ta ta ʋemai mea wodo egbe ŋdɔ le ƒe kpuitɔ me ŋdɔ nam hã gbe be ŋdɔ alo ŋdɔ hã gbe be ŋdɔ ne ɣeyiɣi meli o kura míazã ɣeyiɣi. yi ke ahiãtɔ ame ne ŋuti tokpɔ hã do gbe ye megakpe ŋu ne mí o. Ne míado míede dzi le aƒe ye me wòle doe. Ne míanya be amee nye ʋe me koa, ʋe vi koa, doe nɛ. Egbi etɔ ye ta nye ʋe gbi ʋe tɔ. Ʋe gbi etɔ ye. Ekpɔ ŋusẽ ɖe edzi be míazã ʋe gbi ye kple susu be wòanye boblo ɖe mía Wɔla Yahweh Mawu ŋuti be wòɖɔe wòkɔ ne mídze mía ŋu. Ta amae nye ŋdɔ zazã le ɣeyiɣi ma me. Ne anyinɔƒe tɔ yia, be ŋdɔ ƒe wometɔ, wodɔ ɖevio, wodɔ nɔviwo, wodɔ srɔ̃wo, edɔ hafi wo ame lɔ̃ dio hã gatrɔ ɖo le agbɔ agabie nya ma ƒome dzi ke ame do di hã na adi hã ƒe dedienɔnɔ. Ta meƒe tso ŋdɔ la yi ke nye ɣe ɖo tamee va se ɖe ɣetrɔ ga etɔ̃. Ke akpa etɔ̃liae nye tso ɖe ga etɔ̃ va se ɖe ga ade ƒe ƒoƒo alo yi me ke vitia nɔ mo dom ɖa yi ke nye ʋetrɔ kpakple ʋegbamigo, ʋetrɔ alo ʋegbamigo alo ʋedagbo. Ti be ʋe ma yi me la ʋe dagbo va yie anyimego dzi ta ʋe ma yi me wodona gbe wale ta ɣemaɣi me ye mekpɔe be tso ga etɔ̃ va se ɖe ezã ƒe nudodoɖa yi ke magblɔ be ga ade wodɔ nɔviwò, wodɔ srɔ̃wò, edɔ dziwòlawo, wodɔ ta na mie ame ɖeka ta wòbie la be edɔ na me sɔgbɔ la wodɔ nenema ko míazã míaƒe degbenye ƒe taɖodzinu koe nye ma eye ede didi ge gake míate ŋu anɔ mía nɔewo ŋuti tom le gblɔm gale gblɔm be míate ŋu anɔ mía nɔewo ŋuti tom ame elabɔ be wò míaƒe míaƒe gbe blema gbe lebe ma do mi nɔ ma awo míazã míaƒe degbee ne kpe be yewo degbe azã le goye me enye nu bia sese na wòa gabie ɖokui be mɔ ka dzi le yeagazã yewo degbee gake yeagawɔ nu ma keŋ to yeagado gbee ke to le yeƒe degbee me yi ke manye diditɔ hã

alo fiẽ alo amenukpe se. Asi ƒomefli bui ye nye be eza le dodom. Ta ne kpɔ woƒe asi ƒome la, fli ye le woƒe asi ƒomea, magakpɔe de dzesi ye me tɔgbewo ƒe nunya de toma ye wozẽ le goye me hakɔ li ɖe be woema yi menye asi ƒomefli bui magakpɔ woƒe asi ƒome alo fiẽ me alo amenukpe se. Ema kplɔe ɖo ŋu va se ɖe amenukpe se ye be zã ƒe titina wodona fiẽ fiẽ alo ate ŋu be fiẽ na o. Nenye gbelebetɔ la, anyinɔƒetɔ o alo wotɔ ɖe wo ŋuti kpɔ be ɣeyiɣi la fiẽ na o. Wobe fiẽ nɔviwo wodɔ, srɔ̃wò edɔ, dziwòlawo wodɔ, xɔlɔ̃wo wodɔ, wò aƒemetɔwo wodɔ, nenema wolɔ̃ nenye ma ne ma la didia mebe míazã kpoyitɔ. Emɔ aɖeke nu mele míate ŋu asi ɖa tso míaƒe degbezazã gbɔ le gbedodo ma agblɔ be wò edidi ta ahawu wo. Yi megawɔe, megawɔe wɔsa. Menye yayra wònye o. Míadzo ku míaƒe degbee, míadre le ŋuti. ne kpɔe be le gbegblẽm, aɖa le nye hame kpɔ dzedze sia, nyee wòdze be ne míawɔe, awɔ dɔ tso ŋuti, adre le ŋuti, megbe makpɔmakpɔtɔe, dzilawo míado ŋdi ŋdɔ wale fie nyi ne mie viewo, mie viewo misrɔ̃e, a ale manya kpɔ o, anya kpɔ, anya se ko. Ɖevi magblɔ be eh, ŋda tso suku gbɔgbɔ ŋda, ne wòkpɔ be ɣetrɔ gatɔ, wòkpɔ be gatɔ godzi eva, agblɔ be o oh, eh, ŋda woalé na wò. Ale manya se anya kpɔ o. Gɔmedzedze awɔ abe ɖe le tome wɔna ɖewo ɖewo gake awo. Ɖewo ɖewo wɔgɔ ma nye le ɖokuiwò me ne míazã míaƒe dedie. Meɖe kuku esia. Míazẽ míetɔ ye nye kple wotɔ ye ye míakpe ata zẽ hã. Kaɖi be míazẽ le bubu srɔ̃tɔwo mido ne mia nɔewo ŋdi ŋdɔ wale fienyi nufielawo hafi dzɔgbevɔ̃e mae. Míaƒe ŋgɔnɔlawo míaƒe ŋgɔnɔlawo de se ma da ɖe be ne ɖevi va eƒe suku e, e, egbe anyigba yi ke dzi ne ɖevi le suku ye dem wòle egbe ye tɔ wònya ne wòdo gbe ma wole to hem nɛ be edoe ŋutɔ wode gbe. edo ye ŋutɔwo degbe ta be do degbe edo gbe manyomanyo ta woahe to ne ɖe vie. Wo wole dzie gama la ye wode se ma. Mise le keme me va yi. Eya ma wokɔ nana be nɔnɔme dze ŋuti wa fiƒodze wònye na. Enuma ta kesinɔnu gbogbo yɔ wòtsɔ ne kɔ de míaƒe anyigba to me. Nu kae gakpɔtɔ ne yawema wonɔ atsɔ kɔ na míwo gake míawo ke magava zu enu gbanadolawo Kaɖaka na woa, ne teƒe tsɛ ne tsi ɖe kpɔ tete wobena tu ne Ghana dukɔ hã, edze be woava do ga. Ta nye kple wò míle gi ya míadze gɔme tso mía ɖokui dzi. Edegbee wòkɔ ne nye kple wòa míawɔ eŋuti dɔ zẽ. Ne edegbee mekpe ŋu na wò Ye mekpe ŋu na wo le goe me mi le sona be nu ɖo anyi wo gɔme be ŋdi ŋdɔ wa le fie nyi ne mekpe ŋu na wo la efi be ele gbɔgbɔ ma nyɔm le wo ŋutɔ kple viwo me be ɖi enu ye wɔ la kɔ da si ne yea ye xɔe de me gongongo ema ye la ɖe fia be ne gbe ɖeka ɖe mahe hã va kpɔ ɖoƒe aɖe ye kpɔ ŋusẽ ɖe mi ya mawo kɔ ne mi ke nye etomenu xɔasiwo etsi wòkɔ ne mi sidzadza nyuietɔ yaƒoƒo nyuietɔ ŋdɔʋuʋu nyuietɔ kaka fifiawo hã nyuietɔ anyigba wɔnukuwo kple anyigba tomenuwo atsiaƒumenu xɔasiwoa eyaƒoƒo nyuia efi be awɔ ŋuti dɔ efi be edze ŋuti o míazã míaƒe degbie akɔdo gbe ŋdi ŋdɔ wale fi ŋdi tso wò fɔme ga ɖeka ma ʋuu kɔ va de asi ne ŋdɔ ga wuieve. Ŋdɔ yi ke nye ʋe ɖo ta hafi be ʋe ɖo tame tso ŋdɔ ga wuieve ma ʋu va de asi ne ga etɔ le nye ƒe akɔnta bubu nu plus be ne ta ga ɖe me la kube na me be ado gbe la ke wokpɔ ekpɔ game ekube ga kame yi le hã game ŋuti wodo egbe ɖa ta wale ga etɔ wada si ne asiƒome fli bu yi yi ke nye ga degodzi ma hafi fi alo amenukpese alo asiƒomefli bui tɔ nye fiẽe la atsɔ kɔ yi. Nye tɔgbuiwo wo hadodo ye wowɔe ne mi alie. Mele ko na subscribe, ashare, alike, afollow, acomment. Nye degbe ʋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside.